Luke chapter 17. Kha ri ye kha Luke chapter 17.
Luke 17, let's look at verse 1 together. Luka 17 ri lavhelese ndimana ya u thoma roṱhe. Yesu a amba na vhafunziwa vhawe a ri, Zwikhukhuliso zwi nga si kundiswe nga tshithu u ḓa.

Vha ri, Kha ri zwi ḓivhe nahone ri zwi dzhiele nṱha zwauri zwikhukhuliso zwi ḓo ḓa. Hai, it is impossible for onse, offences not to come. Zwi nga si. Uri a zwi konadzei uri zwikhukhuliso zwi sa ḓe. Now this is important to recognize. Zwino hezwi ndi zwa ndeme uri vhone vha zwi dzhiele nṱha. You've got to know that when you are in marriage, Vhone vha ḓo funa u zwi ḓivha uri musi vha mbinganoni. The Bible says it is impossible that offenses will not come. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri a zwi konadzei uri zwikhukhuliso zwi It sa will ḓe- zwi sa never ḓe hone. happen that you will not be offended in marriage. A zwi nga vhuyi zwa konadzea uri vhone vha sa vhe ane a khukhulisea mbinganoni.

eh, eh, kana vhana vha vhe na ndavhelelo ya uri ndi ḓo khukhulisea vhutshiloni You see, when you expect to be offended, when offense comes, you're not shocked. vha vhona musi vhone vha tshi vha tshi tshila vha kha ndavhelelo ya uri vha ḓo khukhulisea musi zwikukhuliso zwi tshi ḓai ai a vha tshenuwi ni vha tshenuswa You, ngazwo you, you, you don't become confused and start to make wrong decisions. a vha pfuḓelei kana vha ḓaḓa vha thoma u ita maga u dzhia maga o khakheaho Kha ri ḓo ri amen roṱhe. Amen. Now, this is Jesus speaking. zwino hafha ndi jesu vhono khwaho It's not some apostle. a si muṅwe muapostola He says it is impossible vha ri a zwi konadzei that offenses will not come to you. uri zwikhukhuliso zwi sa vha ḓele vhone Which means let's get ready zwine zwa amba zwauri riṋe kha ri ḓidzudzanyele for offenses ri tshi ḓidzudzanyela zwikhukhuliso which are coming. zwine zwa khou ḓa And offenses will come from every source. zwino zwikukhuliso zwi ḓo ḓa zwi tshi bva kha zwiko zwo fhambananaho And you, as a man, as a leader, as a head of the family, you should know these things are coming. zwino vhone sa munna vhone sa murangaphanḓa na ṱhoho ya muḓi wavho vha funa u zwi ḓivha uri zwikukhuliso zwi khou ḓa So today I want to talk to you guys, not preach, but let's talk about conflicts. zwino ṋamusi ndi khou nyanga uri vhanna vhashu a thi khou nyongo ni rerelani ndi khou nyongo ri to amba kha ri ambe nga dzi Khuḓano. khuḓano Let's talk about conflicts. kha ri ambe nga dzi khuḓano How many of you have ever experienced any conflict at home? kha ri ḓo vhona ndi vhonnyi vhaṋu hafha vhono vhuya vha ṱanganaho na dzi khuḓano haya So this is, this thing is normal. oh zwi amba zwone zwithu zwo tonda ende ndi Now zwa- listen carefully. vha thetshelesa zwavhuḓi Conflicts dzikhuḓano are there in life, dzi hone vhutshiloni even for us Christians. na kha riṋe vhakriste Don't lose, otherwise, those who come, they may not know they were here. So, uh, conflicts are there in life. zwino dzikhuḓano dzi hone vhutshiloni Let me give you uh, some few definitions about conflicts. kha vha ri ndi vha ṋee zwiṅwe zwine zwa amba zwone nga dzikhuḓano What is a conflict? kha ri ḓo pfa khuḓano ndi mini A conflict is an emotional clash. Khuḓano ndi u kuḓana ha zwipfi. It's when our emotions, my emotions, my wife's emotions clash. Ndi musi zwipfi zwanga na zwipfi zwa mufumakadzi wanga zwi tshi kuḓana. And that creates anxiety between us. Zwino hezwo zwi sika mbilaelo vhukati hashu. As we interact in life. zwezwi ri tshi khou ḓidavhidzana vhutshiloni Hello?
nda A conflict is a clash of emotions. zwino khuḓano ndi u kuḓana ha zwipfi It's when our emotions crash on each other. ndi musi zwipfi zwashu zwi tshi thulana zwi tshi tshaisana
And that as men of God and men of God who know the word of God that says offenses are coming, we should know that's a possibility anytime. zwino hezwo kha riṋe vhane ra vha vhalanda vha mudzimu ri funa u zwi ḓivha sa zwi fula mudzimu ri tshi ri muga zwi ḓo ḓi dzula zwi tshi ḓa uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe hu nga vha na khuḓano
Anytime a clash of emotions can take place is called conflict. tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi mutshaisano wa zwipfi u tshi bvelela zwipfi ndi khuḓano And
conflicts can arise any time. zwino dzi khuḓano dzi a swika dzi a bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe dzi a takuwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe

Instead of that time being a wonderful time of shopping, a clash, a conflict may arise. enda ha mulanda wa mudzimu zwenezwo vhone vho dzudzanya vha tshila hai uno mugivhela ri khou ṱuwa ri khou renga tshelede i hone nga tshetsho tshifhingai vhone vha khou humbula u renga zwine vha khou rengai khuḓano bvelele
Do I have any witnesses here? hu na dziṱhanzi hafha fhethu vhukati ha vhathu Amazingly, a conflict can happen even if you're having sex. ndi uri zwo no mangadza ndi zwa uri khuḓano

Instead of enjoying this God given sex, instead of enjoying it, you have a conflict and you stop. ndi uri malugana na uri vhone vha ḓiphine nga uku kushumo kwe mudzimu a vha fha kone kwo ḓifha zwenezwo vha kati nako khuḓano bvelele
Zwa kombetshedza uri vha litshe. Hey. How many know what I'm talking about? ndi vhangana vho no ḓivha zwine nda khou amba

tsini na u ḓa They can kerekeni happen when you leave church.
Oh, dzi a itea musi vha khou bva They can kerekeni even happen inside church sitting to your wife. na nga ngomu kerekeni zwi u vhudzula tsini na mufumakadzi wavho khuḓano dzi a bvelela
So, friends, Khonani dzanga, conflicts happen anytime. dzikhuḓano dzi a bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe

Don't overlook them. vhone vha songo dzi dzhiela fhasi hedzi dzikhuḓano Don't take conflicts for granted. vha songo dzi dzhia madze hedzi They may dzikhuḓano. start on trivial issues Oi, khuḓano dzi a tutuwa nga zwithu zwi sina na mushumo and yet create big problems. zwenezwo dzo tutuwa kha zwithu zwi sina na mushumo ei

Until you are rocked left and right, you don't know what to do and become very uncomfortable in marriage. u swikela vhone vha tshi dzi tshi vha degumisa kha tsha monde na tsha uḽa vha khou deguma hanefha mbingano na wana vha sa ḓi uri vha ite mini And they can make you very uncomfortable. nahone dzi nga vha ita uri vha pfe vha songo vhuya dzudzanyea na luthihi And they make, can make you make decisions, sometimes wrong decisions. nahone dzi nga vha ita uri vhone vha dzhie maga maṅwe a maga a hone o khakheaho nga maanḓa
conflicts dzikhuḓano amazingly once they can cause big issues and big problems for a marriage zwo no mangadze ndi zwa uri musi dzenedzo dzikhuḓano dzi tshi nga vhanga khakhathi khulusa nga maanḓa dzimbinganoni sometimes the same conflicts can, can improve your way of handling things tshiṅwe tshifhinga dzenedzo dzikhuḓano dzi nga khwinifhadza nḓila dzavho dza u fara zwithu
Sometimes conflicts help us learn how to treat our spouses, how to treat money, how to treat issues in marriage. tshiṅwe tshifhinga dzikhuḓano dzi a ri gudisa uri ri ḓivhe zwa uri ri farana hani na ha hoyu we nda vhingana naye ane nda vha naye mbinganoni kana dzi ngudisa uri ndi ḓivhe uri tshelede i fariswa hani They can help me handle things in a new way and a better way. dzikhuḓano dzi nga nthusa u fara zwithu kana u shumana na zwithu nga nḓila ntswa noni ya khwine Karitori, amen, right? amen So we're looking at conflicts multidirectionally today. zwino ri khou sedza dzikhuḓano hedzi Nga- ka- nga nga masia manzhi And we are learning they can cause problems, but equally they can cause good. ri khou guda uri dzi a vhanga thaidzo mara dza dovha hafhu dzi nga vha vhangela zwithu zwavhuḓi Let's look at the causes of conflicts. kha ri ḓo sedza kha zwivhangi zwa dzikhuḓano
A man of God and a woman of God, both saved, both filled with the Holy Spirit, here they are having a conflict. Why? muna na mudzimu na mufumakadzi wawe khevha vho tshidzwa khevha vho ḓadzwa nga muya wa mudzimu dzikhuḓano khedzi mvelele mulandu zwino muḓini wa This mudzimu man loves the Lord.

You, you take care places, you, you're doing anything. vha mu fhaṱutshedza mufumakadzi wavho vha mu funa thovhela vha mu hwala vha mu isa mashangoni
But conflicts still come. naho zwo ralo dzikhuḓano dzi a bvelela Man, you're spending money. mulandu wa mudzimu vha shumisa tshelede nnzhi On your nga maanḓa wife. kha mufumakadzi wavho You're spending money vha vha shumisa tshelede in the house.
muḓini
um, in your house to make it powerful. vha shumisa tshelede muḓini wavho ita uri muḓi wavho vhe wa You, vhukwela you, you, you sacrifice and buy expensive things. uri mulanda mudzimu vha ḓidzima zwithu vha renga zwithu zwa u ḓura You go out of our way. You sacrifice yourself for the comfort of your vha wife. bva nḓilani

mufumakadzi o no ḓo sedzea zwavhuḓi o no ḓo vhonala zwavhuḓi wanga And whilst you're busy doing that, zwezwi vhakati vha khou ralo mulanda wa mudzimu conflicts arise. hai dzikhoḓano dza mbo ḓi tutuwa
What are the causes of all these things? zwino dzi vhangwa nga mini Especially when you're Christian. nga maanḓa maanḓa u mukriste Especially when you're just not just church goers, you are serious men and women of nga God. maanḓa maanḓa u sa suku dzhena kereke hai ndi mulanda wa mudzimu thovhela vho ḓimisaho vha vho tou fungelela kha zwa mudzimu a vha suku dzhena kereke Here are a few causes of conflicts which we should know. zwivhangi zwi si gathi kha izwi zwi tevhelaho zwine nṋe ra fanela u zwi ḓivha zwi no vhanga dzikhuḓano Number one, tsha u thoma differences in our personalities. u fhambana ha dzimvumbo dzashu vhuvha hashu Come on now.
mbinganoni differences in our u personalities.
fhambana ha dzimvumbo dzashu mbinganoni By the way, the reason, the, the fact that you and your wife are married doesn't mean you've got the same personalities. enda habe zwa uri vhone vho malana na mufumakadzi wovha zwi ambi zwa uri ni a fana ni You are still yourself, your wife is still your herself. naho no malana ni ṋama nthihi vhaḽa vha kha ḓivha nga dzavho na vhone vha kha ḓivha nga dzavho Kakari the ramen rod. ndaa So you should understand you got your own personality Your wife has got your own, her pe- own personality and she's not even your mother's daughter. zwino khezwi vhone vha funa u pfesesa uri mufumakadzi wo ngano ri mbinganoni ri na manthihi uḽa u na mvumbo yawe na nṋe ndi kha ḓivha na mvumbo yanga o vhuya si ṅwana wa miyavho She didn't grow in your circumstances. ho ngo vhuya a alutshela kha nzulelo dzi no fana na dze vhone vha alutshela khadzo

So which program must be watched? a ri pfe zwino ri funa u vhona programu ifhio She's watching TV there before you come. vhone vha tshi dzhena yani vho wana mufumakadzi wavho ṱalela tv And the moment you sit down, hezwi vhone vha tshi tou dzula fhedzi you took the, the, the, the remote without

vha si na khofhe vha si na mini vhari vhaṋe vha tv vho vhuya ende hezwo zwithu mufumakadzi u khou zwi konḓelela a sa mbi ngazwo ende vhone no zwi dzhiela nṱha vha zwi dzhieli nṱha habe vha khou zwi dzhia zwi nomala but vhone vha vhuya funa u funga zwine vha funa who said that who said that's right ndi nnyi ndi nnyi ndi nnyi uri ndi- ndi- ndi- zwi- zwo zwo fanela ngo ralo zwi funa to ralo ndi nnyi?
it's personality ndi vhu- ndi mvumbo
So this difference is in personalities. zwino ho u fhambana ha vhuvha hashu By the way, I'm taking it for granted that's happening in all homes. Maybe in your home, it is your wife who comes and changes the channel and she, you watch what she wants. I habe ndi don't khou know. amba nga hezwi ndi khou zwi dzhia uri zwi itea miḓini yoṱhe kha musi hangei kha hahavhoi hai vhone vha konḓelela mufumakadzi wavho a u tou dzhena fhedzi ndi u doba uri muthu a tshentshe

So the difference in values zwino u fhambana ha ndeme ya zwithu can also cause conflicts. hu a vhanga dzikhuḓano Political viewpoints.
oi
kupfesesele kwa zwa polotiki Which party is the best? Which party is the good one. uri ndi ḽifhio dzangano ḽa polotiki ḽa khwinesa kana ḽa vhuḓi You might find that before you married her, she was PAC and you were ANC or UDM or whatever. And when you married her, you wanted to change to your party. Who said that's right? kha musi vha ḓo wana uri vha sathu malana vha vha munna na musadzi uḽa o vha ḽe pac vhone vha ḽe anc kana udm kana tshimoko tsha lushaka zwino vho malana zwino kha ri pfe ndi nnyi wa ri dzangano ḽifhio ndi ḽone ḽa ndeme hanefho fhethu

many families will start to have big wars. zwino arali yange muḓini wa havho i vha si na mbonalelo dzo fhambananaho kha kha zwa polotiki zwi amba uri ha vhone vho tshatsha mara arali zwi hone uri muṅwe u vhona unga polo- dzangano ḽa polotiki ḽa ndeme ndi ḽifhio eh, u una- u vhona hezwi u vhona hezwi nga maanḓa maanḓa ṅwaha u ḓaho hu tshi yo vha na mukhetho ee hanefho ndi hone hune ha vha na pfurupfuru kha nzulelo dzo raloho miḓeini

Okay. Because some of us, we got saved before we were, when we were still young. ngauri vhaṅwe vashu eh, hezwi ni tshi ri vhona ro tou rali ro tshidzwa ri kha ḓivha vhaṱuku vhaswa We don't have sex experience. ha hezwi zwa tshenzhemo ya vhudzekani a ri na The only sex is no, you know is with your wife. vhudzekani vhune nda vhu ḓivha fhedzi eh, ho no vhuya wa itea ndi hovhu he nda vhu ita na mufumakadzi wanga ro mala
which means you are very ignorant zwi amba zwa uri sa izwi vho tshidzwa vha kha ḓi vha muṱuku hai zwi tshi ḓi ḓafho vha zwi tshi ḓi ḓafho kha zwa vhudzekani havha na tshenzhemo havha na na nḓivho na nthihi havho
and uh, as a result zwino nga mulandu wa zwenezwo
maybe your wife before you got married to her khamusi mufumakadzi wavho vhone vha sa thumalana naye

vhono dzimama vhone ri vhona vha vho ita tsimbe na ṅwana wa vhathu you don't even know how to begin nahone a vha ḓivhi na uri hu thomiwa hani you don't know how to continue na uri wo no thoma u bvelisa and you don't know how to stop nahone na uri u tshi ima u ima gai tsere ndi gai you just begin anyhow continue anyhow stop anyhow vhone vha soko thoma nga mathomele maṅwe na maṅwe vha soko bvela phanḓa nga nḓila ine vha bvela ngayo phanḓa na u ima hone hayi ndi u sokou ima tsir And I can tell you now that creates serious, serious family conflict. zwino nṋe ndi khou namba nda vha vhudza zwiino uri zwenezwo hezwo zwi vhanga mathada mahulu nga maanḓa miṱani Because what's happening is In this, in this sex act, it's only you that are satisfied. Your wife is not. uri kha mushumo hoyu kha mushumo hoyu wa sex ndi vhone vha vhoṱhe fhedzi vhane vha boda mufumakadzi wa vha In other words, sex is done to satisfy you, not to satisfy both. nga maṅwe maipfi vhudzekani vhu khou itiwa hu tshi nyungu pfi hu fushee vhone fhedzi Maybe you don't even know how to recognize that my wife is satisfied or not satisfied. kha musi no zwi ḓivha uri mufumakadzi wavho o fushea zwino mulanda wa mudzimu a vha zwi ḓivhi kana vho a vha ḓivhi uri u zwi ḓivhisa hani zwori zwino zwo ita kana zwo ngo ita wo raela matandani wo kora kana wo yo bva nga thungo ndi zwo ita hani wo wana vha sa zwi ḓivhi mulandu wa mudzimu and during sex zwino zwenezwo vha kha vhudzekani
Our, our, our human bodies are not created the same way to react to sex. mivhili yashu yeneyi ya vhathu a yo ngo sikiwa nga nḓila ino fana kha mapfinyutshele a zwa And as a vhudzekani. result, zwino nga mulandu wa zwenezwo you don't even know what happened to a man's body after a sexual act. a vha ḓivhi na uri hu itea mini kha muvhili wa muthu wa munna nga murahu ha musi o And you don't know what ḓitshedza happened to a vhudzekani.
female body after a sexual act. na muvhili wa mufumakadzi a vha ḓivhi na zwa uri u to itisa hani nga murahu ha vhudzekani

Now, see, some of you didn't even know what was that. vhaṅwe vhanui no vha ni sa ḓivhi na uri mulandu ndi ndi mini But zwenezwo did zwithu you know that in your wife there's a hormone now that secretes its fluid into her? Listen, and it it it it, it pushes sleep away from her so much that she doesn't know what to do to fall asleep. vho vha tshi zwi ḓivha na uri hafha mufumakadzini wavho nga murahu ha vhudzekani hovhu Hu na iṅwe hombounu ine ya mbo ḓi tunzulela tshiṅwe tshiluḓi khae, ndi hone khofhe dzawe dzi tshi pandeliwa dzoṱhe, a tou sala ḽo tou tshau masiari, a wana a sa ḓivhi na uri a iteni. Uri a eḓele. A eḓele.
Did you know that? Vha vha tshi zwi ḓivha izwo. That's, that's the, different, the differences we have with our wives. Hoho ndi hone u fhambana hune ra vha naho na vhafumakadzi vhashu.

A man's sexual drive is very little. hayi mutsindo wa swa vudzekani ka munhu ha ndi wutuku ko That is why ndi ngazwo within one minute, 60 seconds, a man has done sex and finished and he wants to sleep. nga minete muthihi fhedzi 60 seconds mulanda wa mudzimu vho shuma vho fhedza vho phetha zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi maṱiraka a gonye vha khou nyanga u hona zwino vha eḓela
But it's never so like in women. zwino kha vhafumakadzi a songo ralo
They are not created like that. a vho ngo sikiwa ngo rala
Once man's, man's sexual drive is quick and fast, musi And mutsindo short. mutsindo wa zwa vhudzekani ha munna hi u tou ṱavhanya nga tshipiti nahone ho pfuvhifhala a woman's sexual drive takes a long time to come into gear. mutsindo wa zwa vhudzekano ha mufumakadzi hu dzhia tshifhinga tshilapfu uri a vhuye a dzhene gereni

zwa si- zwa vho spring tower Every Zwo khakha sex, tshifhinga every tshoṱhe. sex is to satisfy you. ndi uri vhudzekani muṅwe na vhuṅwe ndi o fusha vhone fhedzi Vhone She vha never fusha. gets satisfied. ene ha vhuya fushea na Maybe luthihi once per month.
kha musi ha luthihi nga ṅwedzi How, how will she love sex? kha ri ḓo pfa zwino u ḓo vhu funisani vhudzekani hovhu
Which never satisfy her. ri ri vhudzekani hovhu vhu sa mu fushi u ḓo vhu funisani

Let's say you, you, you, your satisfaction is here at Amucha here. ha ri soko ri vone u fuxeavoi va tangana na wane fa mucha And she must go to Wombat. zwino ene u funo ya va rambateke And every day you turn at Mamucha here. ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone lwendo lwa vhulufhela mutsha Vha khona mutsha. vha khona mutsha And every day she never goes anywhere. zwino ḓuvha liṅwe na liṅwe ha vhuya ya fhethu ṅwana wa vhathu And you're enjoying it. vhone vha khou ḓiphina And she's not. ene a sa khou- ha khou And it's not her fault. nahone a si a si eno khakhawa Asi mulandu a si wawe. mulandu wawo How will she love it? zwino u ḓo vhu funisani vhudzekani uno Then she creates frustration. zwino i, u mbo ḓi sikelea u pfuḓelea kana u ḓaḓa He hates it a vhu vhenga vhudzekani ho nyala because it's never meant for her. ngauri vhudzekani ho vhuya ha ngo vhuya iteliwa ene It's meant for you. You are selfish. ndi avha vhudzhaka vhu si avha ndi avho vha vhoṱhe ende vha na tseḓa ndi uri vha zwezwi vhone vho ḽa vho fura vha ri a rethi And this frustration can grow. zwino hou u pfuḓelea hu a kona u aluwa Listen Abantu until akazi. it becomes a hatred. u swikela i, hu tshi tou bvelea vengo Hatred for sex or for you ndi uri vengo in terms of sex. vengo ḽo vhenga vhudzekani kana u vhenga vhone zwi tshi ḓa afha kha vhudzekani manyala badi We better take this seriously, friends. vhathu vhashu khonani dzanga ndi khwine haya mafhungo ri tshi a dzhiela Because nṱha. here you are, you are snoring. In fact, after doing your own thing, you start snoring, making noise until she can't sleep no more. ngauri khevha khevha mulanda wa mudzimu vha ke to fhedza no vhudzekane vha khou thoma mahono avho ende mahono a hone a kha volumu ya nṱha hoyo o salosa o thekesavho mahono fhedzi And she can hardly sleep. na u to eḓela a nga si kone Now u the dzibona. problem is not the hormone, it's your noise. zwino tho- thaidzo i a si homoni A i tshavha. a i tshavha homoni ndi mahono e a vha Ndi phosho ya mahono avo.

and you don't care. ende vha tou zwi ḓivha zwavhuḓi mufumakadzi wavho uri hai ene anga ah, vha nga vhe vha vuwa vho fushea ende vhone a vha na na ndavha nazwo no fushea awe You don't accompany her to a warm bath winning place. hai a vhone a vha mu fhelekedzi ni hangei wombathi hune a wina hone ni And it's not her fault. ende zwino zwino zwo si mulandu wawe She was created like that. ene o sikiwa ngo ralo Hello. ndaa I think we must have a session, just a full session, just talk about sex. ndi vhona ungari ri fanela u tou vha na sesheni ndi ri sesheni yono ndi ya vhudzekani fhedzi ri tou amba nga vhudzekani fhedzi And take it for granted that you don't know. We just start from A to Z. and ra zwi dzhia uri ha ha ri ḓivhi na tshithu ha ha u no no ḓivha na tshithu hafha ra tou thoma mathomoni hanengei ka A, Because some of u us swika don't ri even know how to tshipasa. start. ngori vhaṅwe vhaṋu a ni ḓivhi na uri zwi thomiswa hani Just grab that poor little woman. o ndi tou shongondedzi honola ṅwana wa vhathu

And most of you are drivers. You know if you drive a car without oil, you break the engine. zwino vhunzhi ano ni ma- ni maḓiraiva vha ni a zwi ḓona zwori arali na na reila goloi i si na oili ni khou kwasha ndzhini a zwone kani So what makes you believe you can have sex without oil? zwino a ri pfe ndi mini tsho no vha itisa zwori vhone vha tende uri vha nga ita zwa vhudzekani hu si na oili

Number two, tsha vhuvhili things that cause stre- I mean that cause conflicts. zwivangi zwa dzikhuḓano kana zwithu zwine zwa vhanga dzikhuḓano
It could be different interests, hu nga vha u tama ha zwithu u sa fani u takalela zwithu u sa fani it could be number three, poor self-image tsha of either of vhuraru you. hu nga vha u sa vha na mbonalelo yavhuḓi ya mufumakadzi kana wa munna ndi uri Nga u iwe sa ḓi- muṋe.
u sa ḓidzhia nga nḓila ye- u ḓidzhiela fhasi ha munna kana ha musadzi those kind of things cause conflict zwithu zwo raloho zwi a vhanga dzikhonani. misunderstandings about things U- u- u- u pfela na thungo nga zwithu can cause conflicts hu a vhanga dzikhuḓano mudze eh, mamudi You, you, just, you just have a funny mood. You just have a kind of a mood. It can cause ndi uri vhone vha conflict. sokou ḓa vha kha ḽiṅwe mudi na uḽa vho a vha kha ḽiṅwe ḽimudi zwezwo zwi a vha nga dzikhuḓana Outside factors. zwithu zwine zwa ḓa zwi tshi bva nga nnḓa Outside factors can create conflicts. zwithu zwine zwa ḓa zwi tshi bva nga nnḓa zwi a vhanga dzikhuḓano It could be our friends. hu nga vha dzikhonani dzashu Maybe friends which take much of our time until we have no time for our khamusi spouses. dzikhonani dzashu vhane vha ri dzhiela tshifhinga riṋe sa munna na musadzi u swikela ri si na tshifhinga tshashu riṋe vhana Hello? enda When you got You got friends who you love more, you want to spend time more with them until you have no time for your wife. khamusi vhone vha na dzikhonani dzine vha zwi- vha funa badi u fhedza tshifhinga tshinzhi vha nadzo u swikela tshifhinga tshi tshi vha tsha tou fhela tsha ḽa na tsha mufumakadzi wavho That causes conflict. hezwo zwi ya vhanga dzikhuḓano Creating wealth can also create conflicts. Habe u s- u ḓisikela lupfumo, u kuvhanganya lupfumo na zwone zwi a vhanga dzikhuḓano. The way you do it, Nḓila ine vhone vha zwi ita not ngayo. that we're creating wealth should cause problems, but the way you do it can create A ri conflicts. khou ri u kuvhanganya lupfumo kana u sika lupfumo zwi vhanga dzikhuḓano, mara nḓila ine vha lu kuvhanganya ngayo lupfumo

Are you following this? vha khou tevhela musi mafhungo ayo Stress. mutsiko Stress can cause family conflicts. mutsiko na wone u wa Stress vhanga that develops at work. u wa vhanga dzikhuḓano Mu- mutsiko une wa vhangiwa nga mushumoni Stress that cre- that's created at the business, our Mu- business. mu- mutsiko une wa sikiwa nga mabindu ashu kana mabinduni ashu Stress that can be re- any- by anything. ri ri mutsiko une wa nga ḓisiwa nga When you tshiṅwe are na tshiṅwe. stressed up, hezwi vhone vho tsikeledzea you become irritable.
vha a vha lengi u kwata u sinyuwa
When you are irritable, hezwi vha sa lengi u kwata anybody next to you becomes uncomfortable. muṅwe na muṅwe ane a vha tsini na vhone ha dzudzanyei ha koni u dzudzanyea
So check it. Some of, some, some of the times

U nga u tsikeledzea khamusi ho vhangiwaho nga mushumo hune vhone vha khou bva hone. Vha khou vhuya mushumoni vho tsikeledzea. Nga mulandu wa u tsikeledzea wa nzulele heyo, vha vha kha ḽiṅwe ḽimudi, vha vhuya khe vhaḽa vha vha kha ḽimudi ḽeneḽo. Hai, mufumakadzi wavho u khou ḓa. Khamusi u khou tou amba muswaswo sa dini, khamusi na anzela u amba. E! Ha mbo ḓi rathuluwa zwiṅwe zwithu, nga u thili zwino vho vhuya vho no vhelegea badi.
Are you following this? vha khou zwi tevhelela So musi- stress can create tension. It Zwino- can create problems for us. zwino mutsiko wo ita zwori hu vhe na dzikhuḓano na dzithaidzo Another cause is un- unrealistic expectations. zwino tshiṅwe tshivhangi tsha dzikhuḓano ndi ndavhelelo ya zwithu zwi si zwa vhukuma When you are expecting certain things unrealistically, from your spouse or your spouse expecting certain unrealistic things from you, it can create stress. I mean, Mu- conflicts. musi vhone vha tshi vha na ndavhelelo dzo kari dza zwithu kha mufumakadzi wavho dza zwithu zwi- zwine zwa si vhe zwa vhukuma kana zwi sa bveli kana zwi sa konadzei na mufumakadzi wavho na ene a tou ralo zwenezwo ezwo zwi a vhanga khuṱano Kha ri ḓo ri amen roṱhe. ndaa Another cause could be physical factors. tshiṅwe tshivhangi ndi zwithu zwezwi zwa ṋama zwa muvhilini wa muthu
You are attacked by a certain sickness vhone vho ṱhaseliwa nga vhuṅwe vhulwadze ho imaho nga uri and muvhilini you wavho cannot perform certain things. zwino nga mulandu wa zwenezwo hu na zwiṅwe zwishumo a vha koni u zwi shuma zwavhuḓi miṅwe It mishumo a vha can koni u shuma create conflict.
ngauri mishumo ya vha khou kona u shuma zwavhuḓi nga vhulwadze na zwezwo zwi a vha nga khuḓano
The way you handle yourself. nḓila ine vhone vha ḓifara ngayo There are some men who act like children, hu na vhanna vhanei vha ḓifara sa vhana who hate water just like children. vhanei vha vhengana badi na maḓi u tou fana na vhana You know, when his son said, kids feel uncomfortable because it's time to wash now. vha vhona zwezwi ḓuvha ḽi tshi khou kovhela vhana vha pfa vha- vha thoma u ḽa mbilu vha pfa vha songo dzudzanyea ngori vha ḓo vha tshi vhudziwa upfi ya no tamba no a ni khou tamba masiari vhana vha a vhenga zwa u tamba vha takalela zwa u tamba na tshikha na mini ndi nzele- ndi vhule- ndi mvelele ya vhana zwino ḽi tshi kovhela vha tshi vho tambisiwa nga tsha swili vha a vhenga maḓi so I- I'm, I- I'm amazed there's some men who hate water zwino nṋe ndi ya mangala ndi mangadzwa ngori huna vhanna vhane na vhone vha vhenga vho lwa na ngwena vha vhenga maḓi
He comes with his sweat for the whole day. mulanda wa mudzimu ke vha khou ḓa biko ḽo tou fhoma muvhili ḽa ḓuvha ḽoṱhe khavho You're muvhili not wavho. smelling right.
a vha khou vhuya vha And he nukelela doesn't care. vha khou nuka mara vha na ndavha na zwezwo zwithu a vha na ndavha I mean, if you're working hard, you sweat, brother. ndi amba uri mulanda wa mudzimu arali vhone vha khou shuma nga maanḓa zwi to pfala You vhukoni sweat hafha. under your armpits here. ndo ri hanefha magwakwani hafha You vhukoni sweat at your hafha.
toes. hoṱhe na kha ma- zwikunwaneni hangei fhasi vhukati ha zwikunwe And your toes close in your shoe, what has never been washed for years. zwino na mi- zwikunwe zwi zwa- zwi nga ngomu ha tshienda zwo bvalelwa tshiendani itshi tshine na tshone a tshi athu tamba miṅwaha minzhi
And you want to sleep like that? vhone vha khou nyanga u eḓela vho rala
You hate brushing your teeth, but you want to kiss your wife. zwino hezwi zwone zwo ṱamba maṋo vha zwi vhenga badi a vha nyanga u ṱamba maṋo ni nga bratsho mara vha nyanga u khisa mufumakadzi wavho You even want to put your tongue in her mouth nahone vha nyanga u- uh, u posa na lulimi lwo vha lu pange mulomoni wavho lulimi olu lwavho with unwashed teeth.
na lu no khou bva kha maṋo a songo ṱambaho

O vha a khou shuma masiari oṱhe, o bva biko hanefha dzikhuḓani hafha, o bva biko khoyu na mafola awe.
Ende mufumakadzi u funa u zwi konḓelela hezwi zwithu. Zwikunwane zwi khou nukha ngafha. Mufemo wawe u khou nukha ngafha. Mabiko awe a khou nukha ngafha. ho itwa vhudzekani nga matsheloni u khou dovha hana u ṱamba u nyaga u dovha a sathu ṱamba mufhiṋi wawe wa tu ṱamba u khou nyaga u dovha u vhuyedzedza mufhiṋi na mabiko na tshika dza matsheloni and mufumakadzi u funa u tenda tell me what, the, what makes that right kha vha mbudze uri ndi mini zwo no itisa uri hezwo zwipfi zwo luga hezwo ndi zwavhuḓi ndi mini
And this woman must put up with it zwino hoyu mufumakadzi ṅwana wa vhathu u funa u konḓelela khakhathi yeneyi because she's married.
ngauri thi ḽo maliwa habe Because the Bible says you must obey your husband. ngauri bivhili ri mufumakadzi u funa u ḓivhea fhasi ya munna wawe U funa u pfa. U funa u pfa munna wawe Musa kuḓa na tshika na biko kha soko tenda. Brother, that's not what the Bible was saying. Ah, vhashu hezwo a si zwone zwe bivhili ya khou amba zwone Kha ri ḓo ri amen roṱhe.
So these kind of things, friends, it causes conflicts. zwino mufuda wa zwithu wonoyo hoyo u a vhanga dzikhuḓa Or kana it is your wife. ndi mufumakadzi wavho She hates water. ha ha vha mufumakadzi maḓi vha a She vhengana nao. bathes like a babe, like a little girl. hai nahone vha tshi tamba vho bva Vha tamba tamba kusidzana sa ṅwana. kuṱuku- ku- kusidzanyana kuṱuku vhana vha tshi tamba vha tamba vha guma hanefha nṱha ha magonanyana vha humela fhasi vha ḓilitshela zwo ralo and man by creation zwino vhanna nga tsiko
when they are highly sexually aroused hezwi vho vutshelwa nga maanḓa zwezwi mutsindo wa zwa vhudzekani wo ḓifha maanḓa Ndi zwone, ndi zwone.

Okay, let me close. a vha ri ndi vale zwino
Which is picking up a few things. Ah, ri khou tou doba ngeno na ngei tshinyana zwi si gathi Here is a conflict.
kheyi khuḓano I am the head of this family. nṋe ndi ṱhoho ya hoyu I muṱa am the president of this world. ndi muphuresidennde wa ḽi shango ili Then my leadership is to create peace and order here. vhurangaphanḓa hanga sa muphuresidennde ndi uri hu vhe na mulalo ḽi God dzike has given me the headship of the family so that I bring order here. mudzimu vho ṋea vhurangaphanḓa ha hoyu muḓi uri ndi kone u ḓisa nzudzanyo kwayo na vhudziki Not that I must just be a leader. hu si uri ndi fanela sokou vha murangaphanḓa zwawe There is a conflict. hu na khuḓano And I said, There is no crisis. ndo ri hoi a hu na na pfurupfuru a hu na kakate ḽo lala afha fhethu That's not fair. a zwi pfali hezwo That's not good ndi leadership.
amba si vhurangaphanḓa vhuḓi ho
When an ostrich sees problems, musi mphye

Vhanna vhashu, arali vhone vhorali vha mulanda wa Mudzimu vha tshi funa Mudzimu, mulanda wa Mudzimu u thovhela, eh, vha sa ṱhogomeli uri hangei murahu ha mahothi hune mufumakadzi wavho vha hone hu khou itea mini. I have a question, where was Adam when Eve was deceived? Nṋe ndi na mbudziso, Adamu o vha o ya gai? O vha a gai musi mufumakadzi wawe a tshi fhuriwa, Eva?
Because if he was where he should have been with his wife, the serpent wouldn't have deceived Eve. ngauri arali o vha e hanefhaḽa na mufumakadzi wawe if efa vha ḓo vha songo vhuya fhuriwa nga ṋowa ya ḓo ḓo ambisa ndi ṋowa vha hone vhaṋe vha muḓi So somewhere Adam zwino huṅwe fhethu adamu neglected his wife.
o dzhiela fhasi mufumakadzi wawe
It gave the devil a chance. hezwo zwa ṋea sathane tshikhathi chance The reason why your wife is not the head, God knows better why she, He didn't say she must be the head. zwo no ku itisa uri mufumakadzi wavho tshiitisi tsha uri ndi ngani mufumakadzi wavho a si ṱhoho mudzimu ndi ene ono ḓivha khwine uri ndi ngani uri ṱhoho ndi He said, You hone are the head.
mudzimu vha ri vhone ndi As vhone far as ṱhoho I'm concerned, there must be something right about you guys. u ya nga ha nṋe

But friend, if you ignore some of the things that you shouldn't ignore, fhedzi khonani dzanga arali vhone vha dzhiela fhasi zwiṅwe zwa zwithu zwine a vho ngo fanela u zwi dzhiela you, fhasi you might pay a very heavy price. ah, vha nga badela muṅwe mutengo wo no When lemela badi. Satan has come into their house, musi sathane o ḓa muḓini wavho it's difficult to get him out. Zwi a konḓa uri u mu pandele. That is why you got to stop him before he comes in. Ndi ngazwo vhone vha tshi funa u tou mu thivhela a sathu no vhuya dzhena. Kha ri ḓo ri amen roṱhe. Yeah.
And God said, don't give him a place. Mudzimu vha ri ni songo vhuya na mu ṋea That's what tshivhalo. God is saying.
Don't allow him in. Nga maṅwe maipfi Mudzimu a khou ri ni songo mu tendela Because when he's in, it's difficult to get him out. ngauri a vhuya a dzhena zwi a konḓa uri u mu pandele. Problem is, if he came in and he has befriended your wife, thaidzo ndi ya uri arali sathane o dzhena a vha khonani na mufumakadzi O wavho. no vha khonani na O no vha mufumakadzi khonani na wavho. mufumakadzi wavho arali sathane o dzhena muṱani ende vhone mufumakadzi o no vha na vhukonani na hoyo sathane ende vha zwi ḓivha uri havhala vho no vha kha majority vhone vha vhoṱhe And the Bible says Satan come to steal, kill, and destroy. zwino bivhili ri sathane mbava i tshi ḓa itela u tswa no shidzha na u vhulaya The devil, might, I'm teaching you that the devil sends thoughts. ndi khou ri zwino vha khou gudi ndi khou vha gudisa kerekeni uri sathane u rumela He mihumbulo might have brought thoughts into your wife. a nga ḓi vho ḓisa mihumbulo Thoughts that kha your wife mufumakadzi wawe. entertain. mihumbulo ye mufumakadzi wawe Thoughts that a your i- wife think they're right. a i kuvhatedza a tshi khou humbula uri ndi yone And she's yavhuḓi. agreeing with the devil. nahone u khou tendelana And you are not aware.
vhone a vha khou zwi vhona hezwo zwithu

You don't believe me, you'll remember me. arali vha sa ntendi vha ḓo He nkhumbula can uri kill love in the house a nga vhulaya lufuno hafho muḓini satana until you and your wife are just partners u swikela vhone na mufumakadzi wavho hani ki tou vha vhashumisani who just live on co- negotiations. ndi tshifhinga tsho ḓo funa vha na dzi nyambedzano hafho muḓini Na voto chila nga zinyambedzano. You don't live by love, you don't live by husband wife relationship, you live by negotiations. a ni tshili nga lufuno a ni tshili sa munna na mufumakadzi a ni tshili nga dzinyambedzano Until even the sex that you want, you get it by hard negotiations. u swikelela na vhudzekani vhune vhone vha vhu ṱoḓa vha sa vhu funi zwone hoi vha tou funa u tou vhu dzhena kha dzinyambedzano khulu vhukuma dzo no konḓa
Until you beg. u swikelela vha kito u luvhelela vha humbela Ka jiri la fɛɛnɛ ka chumbe. And you beg, and she gives you two minutes. You say, You must be done in two minutes. You understand? I want to sleep. nahone vha humbela u swikela tshiri ho zwo luga minete mivhili fhedzi vha ri chapu chapu vha fhedze ndi nyongo ḓela nṋe A ri vha ṱavhanye.
Nga mbilu tshi futhi vha bora nga maanḓa, mara vha ṱavhanye. Vha ḓo tou pfa uri vho no vha kha nyimele ḓe. Kikiri kikiri a vha sendedzela nge kule. vha soko rali zwirumbi zwa vha khou sumbedza vha kha vha fhedzea vha soko ita tshi vha khou mbaisa mani until you really feel bad u swikela vha tshi pfa vho swifhalelwa badi mbilu yavho ya swifhala humbula miyavho vhusiku Vha ri, miya nga vho vho amba mara uri ni khou mu isapo uyu munakudza uyu friends when there's a, there's a conflict khonani dzanga musi hu na khuḓano as quickly as you can nga u ṱavhanya hoṱhe hune vha nga kona ngaho get it resolved kha vha zwi ite mafhungo uri i dzudzanyee khuḓano
If there's a conflict, as soon as possible, get it resolved. arali hu na khuḓano vhukati havho na mufumakadzi wavho nga nḓila dza u ṱavhanya dzine vhone vha nga kona ngadzo kha vha ite uri i dzudzanyee If you read your Bible, arali vhone vha tshi vhala bivhili yavho most of the men got into trouble through their wives. vhanna vhanzhi vho dzhena khakhathini nga kha vhafumakadzi Very vhavho. few women, I think it's only one that I remember in the Bible, who got into trouble through her husband. Ndi vhafumakadzi vha si gathi kana u tou nga ndi muthihi fhedzi. Bivhilini, mufumakadzi we a dzhena khakhathini nga kha munna wawe.
That's Sapphira that I remember. Ndi Safira ane nda mu humbula. The Bible said the problem was with Ananias. Eh, Ndi amba uri Bivhilini thaidzo a i a i ngo vha na Anania. Yo vha i na Anania. Yo vha i na Anania, ye na vho But Anania. I know a lot of men in the Bible who fell because of their wives. Mara ndi ḓivha vhanna vhanzhi Bivhilini vhe vha wa

And she can easily say yes to, so- to anything. Oh, none u to a nga ri ee kha tshiṅwe na tshiṅwe zwi tshi leluwa badi and cry later.
a lila nga vhuya
So when there's a problem, when there's a conflict, as soon as you can get it resolved. zwino musi u na thaidzo muḓini hu na kikirikikiri nga luvhilo lwa nḓadzi lune vha kona kha vha zwi ite mafhungo uri i kha ri ḓo ri amen roṱhe
don't just ignore it vha songo sokou zwi dzhiela fhasi vha zwi sedzela fhasi her heart may be stolen by something mbilu yawe i nga vha yo tswiwa nga zwiṅwe zwithu
and she may make certain decisions a nga ḓi dzhia maṅwe maga which can break your marriage ane a nga kwashekanya mbingano yavho

You are a leader and you are a Christian. Vhone vha murangaphanḓa nahone vha Mukriste. Pray about your wife. Pray for your wife. Kha vha rabelele mufumakadzi wavho. Pray for your wife. Kha vha rabelele mufumakadzi wavho. Pray for you. The devil knows your wife is created as a weak vessel, so he knows he can attack her anytime with thoughts. Kha vha rabelele mufumakadzi wavho. Sathane wa zwi ḓivha zwa uri mufumakadzi wavho o sikiwa sa Mudzio mutete. Zwino a nga mu ṱhasela nga nḓila dzoṱhe a tshi funa, Saṱane. Nga mihumbulo. Nga mihumbulo. Pray for her. Kha vha mu rabelele. Take time and pray for her. Kha vha dzhie tshifhinga vha vhetshele thungo tshifhinga tsho mu Even when rabelele. everything is going well, it is time to pray for her. Na musi zwithu zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi zwoṱhe ndi tshifhinga tsho mu rabelela. In fact, pray for her every day. Nahone kha vha mu rabelele ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.
Protected with the blood. kha vha mu tsireledze nga malofha As f- much as possible. nga nḓila dzoṱhe dzine vha kona
Be there for her. nga u konadzea hoṱhe vhone kha vha vhe hone a tshi vha ṱoḓa
Surprise her sometimes. tshiṅwe tshifhinga kha vha mu rwa nga surprise kha vha mu Mangadze. mangadze

Don't touch her only when you want sex. vha songo to mu kwama fhedzi hezwi vha khou nyaga zwa vhudzekani Until she knows when he touches me, that's when he wants sex. u swikela a tshi vho to zwi ḓivha uri he tshanḓa tsha vhavenḓa tsho vhuya tsha lapfa tsha swika hafha hu khou nyagwa zwa vhudzekani eh. Learn to touch your wife, not for sex. ai a vha ite vha tshi mu kwama mufumakadzi You, you wavho. are a man, you don't know what that does vha to a sa khou- woman. vha sa khou renga vhudzekani vhone vha muthu wa munna musi vha zwi ḓivha uri zwi ita mini mufumakadzi hezwo vhone a vha zwi zwi ḓivhi ngori vha vha muno uri uri Oh, eh, e kha na zwi- mufumakadzi zwi a mu itani It doesn't do anything to you, but for a wife, for your wife, just to have a touch like that, maybe a little squeeze on the shoulder. You don't know. That's that you have just bought something expensive for her. vhone a vha ḓivhi uri zwi ita mini kha mufumakadzi wavho ngori vhone vha mufumakadzi mara vha ḓigudisa u mu kwama hezwi vha tshi mu kwama vha tshi to e tshanḓa tshavho a pfha mufhiso kana ndi murotolo wa tshanḓa hanefho a vha ḓivhi uri zwo renga mini hezwo zwithu kha yena
Look at your wife in the eye and say, Darling, I still love you. vha mu sedze maṱoni vha ri mufumakadzi wanga kha ḓi ni fuma- funa nga maanḓa kha ḓi I don't know why, but women want to hear that again and again and again and again. a thi ḓivhi uri yini ndavha mara vhafumakadzi hezwe

She believes you were thinking of her. That's why you brought that banana. zwino u tenda uri zwi amba uri he vha vha vha hone vha vha khou humbula ngayo ndi ngazwo vho ḓisa muomvoyu And if she, if she, you can make her believe you are thinking of her, then she's not afraid of other women. zwino arali zwi tshi mu ita uri a tende uri vhone vha vha khou humbula ngaye zwi mu ita uri a sa ofhe vhaṅwe vhasadzi tsini navho Just to call her and say, hi, darling, I'm just saying hi, how you doing? u tou mu founela fhedzi ah love you, um,

That's women. vhafumakadzi They want to be assured of your love. ndi uri vha At the nyingo time. vha nyingo vha na vhuṱanzi u- u sumbedzwa vhuṱanzi ha uri a vha kha ḓi funiwa So when last did you tell your wife you love her? kha ri pfe zwino vho guma lini u vhudza mufumakadzi wavho uri vha mu- If it's long, arali u kalei do it tonight when you arrive. ha na musi vha kito swika eh, vha kito swika na musi nga madekwana vha thomise vha vha de

Just to come and kiss her on the cheek. u to ḓa u to mu kisa kha shama A kiss is also in the mouth all the time. a vhathu vha mudzimu kisi mulomoni tshifhinga tshoṱhe a yo ngo itelwa yazwo na rama shamani hanefha Just to say "Mwah" to your wife and you say nothing. nxa vha sambe tshithu Go and do it and tell me tomorrow what, what, what, what are the results. kha vhaye vha zwi ite vha mbudze matshelo uri dzi- Just- mbuyelo dza hone dzo tou dza Just when you arrive today,

The only time you talk, you're giving a command that she must do something. tshifhinga tshine vhapfi vha amba hai ndi hone mukomandanda a khou ṋea dzindaela uri u khou ṱoḓa mini
It doesn't help your wife. hai a zwi thusi mufumakadzi wawe zwo Are you hearing this? vha khou a pfaya

When you've got a happy wife, you've got a happy marriage, man. yesu vha na mufumakadzi o takalaho ha ndi yone mbingano yavho yo takala If you've got a frustrated marriage, you've got a bad time. zwino hai arali vha vha kha mbingano yo pfuḓeliwaho ha ndi yone vha kha tshifhinga That's why even tshisau after work, you don't think of going home. ndi ngazwo na musi vho tshaisa mushumoni avhe a humbula u to uya hayani Eh, vha khanek no.

khu ndi hu na dzikhuḓano dzi songo dzudzanyiwa